ndakakurira kushurugwi kunonzi kugamwa kumafarms e, eh, ndokwatakakurira ikoko tikadzidzira ikoko kusvika tapedza chikoro then i relocated to shavani thats our hometown ndokwandakazokurirawo mbichana then after that uh, god send me to harare i was sent by god to harare to the capital city so that ndichitanga kuparidza so ndopandakazochiuya kuharare at the age of 25 then i came to harare then i started the preaching but i grew up preaching Eh, I grew up in AFM handina kutanga nhasi kuparidza ndakatanga kuparidza at the tender age ndichiri mudiki kusvika ndasvika nhasi Alright, saka pakuparidza papa tingati itori calling ka pasinyaya kuti makasvindirawo chikoro. Alright, inini I never went to Bible school. I went to heavenly school. andinoenda kuchikoro chepanyama inonzi matheology kana chii ndakaenda kuheavenly school but hatingati ndakadzidziswa kana ndakadi i was cold at the age of four years ndo pazvakatangira ndo pakatanga the jane but ndine mastages ekuzoti like a prophet vanhu vanoziva kuti prophet madungwe ndakazoita that was 2010 that was inonzi confirmation kuti ndakazoitwa confirmed kuti i am now a prophet hevel army commander ndakatanga ndiri the deputy hevel army commander that was 2017 then 2022 ndobva ndazoitwa the hevel army commander saka ndaizokwira nemaranks nekuzodii but four years ndopatanga ta the spiritual journey when the angelic visited me ndikaintroducwa mu the spirit world ndopakatanga the journey ndobva ndazotangokwira nemaranks maoffices achizosiyana siyanawo mm.
okay sa ipapo apo toda kuti munyatsotitsanangurira zveheaven commander izvi kuti mm. i- how did it come kuti imi muzosvika pakunzi maheaven commander i- sei mamwe maprophets i, vari Mm. pano vari muno muzimbabwe vasati vasvika parengi yamakasvika Alright, chazvinoita ndezvekuti mm, eh, vanhu vanochidzwa zvakasiyana like moses moses was like god on earth eh, moses the- from the bible saka vanhu tinoshedzwa zvakasiyana umwe anoshedzerwa zvakati umwe anoshedzerwa zvakati saka toona kuti ini ndakashedzwa for maspiritual battles saka nenyaya yemaspiritual battles eh, zvazviri necessary kuti ndipinde muheavenly army because auiti maspiritual battles usiri muheavenly army saka at the age of four years one angelic visited me and i was introduced to the heavenly army ndobva ndangoto eh, i was just a soldier from uh, four years kusvikawo 2016 ndakuma 30 years ndaingori just an ordinary soldierwo ndichiona zvinofaitwa sei zvino ndichidzidziswa nyimboenda kuheavenly school ndichienda ndichidaro then ndobva ndazosvirwa the deputy evil army commander through my loyalty nekuona kuti zviri kufambiswa sei nekuteererwa kwandaita but hatifi tafanana vafundisi takatosiyana eh, indiri the evil army commander ndiri a prophet umwe anoitawo zvanoita healing and deliverance umwe aitawo zvake saka takadesigniwa zvakasiyana but ngoti yangu its a special task yekuti ndindega ndakapiwa sezvakaita daniel yekuti ndiyakapiwa this eh, the special task my, spiri, my spiritual father akaenda kuexilic vamwe vanaenda kuexilic saka ndokusiyana kwemaprofets tinoshedzwa same god but tichifunctiona zvakasiyana so pamunomboenda pa, pa, pa kudenga uko mm. munoita zvekudaidzwa here kana kuti ndimi munotorequesta kuna mwari kuti ike zvino izvi ndakuda kuenda kana kuti chii chinenge chaitika ende munoenda muri in what form Alright, eh, ini ndinoenda in different forms zvinodependa heaven i enda through eh, inonzi kushedzwa kana to be called or ndega I- in the office of the heaven army commander ndinoenda every day because ndokune the office ye the heaven army commander kwandinoona the task yekuti nhasi foita chakati nechakati saka when the day start ndinoenda heaven first ndozodzoka saka every day ndinoenda heaven in the office of the heavenly army then in the office of maspecial meetings sekuti tikadzoka mukanzwa pachinzi back from heaven uh, eh, god's visit yava inonzi a special program ye that people its not for me ndeyekuti ndinoenda ndoita zvekuitwa invited toenda tonoita mameetings nezvi zvatichitaura uh, tototaura chanotaura zvakati nezvakati nezvakati katadzoka tokuudzai then let me explain kuti how do i enter heaven in i enter uh, three ma things andoshandisa three ways but yekutanga ndakangoita ka one that was 2016 my first entry of heaven 2016 1 february 1 january ndo pandakashandisa that one yetransfiguration yekuti uh, the same body inochinjwa yopinda kuspiritual body yamatthew chapter 17 jesus was transfigured ndoya ndakaita ka one ndikaenda first entry because that was the first entry then third entry eh, nefourth nefifth because inini uh, i have uh, visited heaven unaccountable saka mamwe acho two ndowandowanza kushandisa e ndowandoshandisa eh, inonzi disappearing and appearing disappearing and appearing ndekuti Eh, unodisappear pano then you be in heaven then pano pawoitwa inonzi replaced by the angelic eh, toswapa inonzi swapping with the angelic yekuti inini ndinodisappear pano ndoenda in heaven then the angelic yangu the garden angel yakafanana neni yobva yava visible zvokuti ndogona kuita one week ndiri in heaven vanhu muchiti tiri kuona prophet madungwe vari panyika but prophet madungwe vane vasipo because handifaniri futi kushaika on earth saka the angelic ndo inenge tinenge tangoiswapa indo disappear ndoita reappear in heaven then the angelic you are visible zvoti inenge ichitongova sezvandiri sezvinonzi in the book of acts ndiani kwagogodza pamusuwo kanzi aiwa haisi ngirozi yapoyo yapeter here bcause zvainyaitika kuold testament ndovanyaiudzisa the israelites kuti mm, angel yemunhu inokwanisa kutoappear mototaura nayo kanzi aiwa haasiye ndiye peter wacho auya haasi mutumwa wake saka that is the method imwe yandoshandisa then se, eh, number two yacho its a spiritual one yekuti mm, Eh, I split into two the spirit man ne the physical man munhu ari made of two people the spirit man and the physical man ndino zvava nekuti panofa munhu andi mune muchiti e, nyama kwayakabva ndo munhu the physical man mweya the spirit man moti mweya ngaudzokere kwawakadzokera nditika saka zvikabatana it's now a complete human being saka ndino splita saka ukaita zvekusplita usinaita zvokufa e, eh, unenge uri able kuita zvaunoita saka ndosana chitoita zvandiri kuita zvese ndikuita zvandakaita sezvakaita elisha elisha anoti e, zvinonzi mm, namani auya elisha akaramba zvipo then namani akudzokera geasi ndokubva atevera then e, namani pakazodzoka geasi achizoti e, ndatora zvipo akazotevera geasi elisha akati my spirit was with, was with you kurati elisha anga aroko but the spirit yake the spirit man yakasplita ikanoona geasi achitora the corruption mari yaakatora saka ndo the second way yandinoita saka chandiri kuita hapana chinyuwani bhozi handisini ndakatanga the christianity yakatangwa nana eh, like vaionawo mwari vamwe vaenda kudenga like second corinthians chapter 12 paul achiti i was caught in third heaven ndikaona zvakare zvakare saka tine magenerals aenda kudenga neniwo nanhasi ndichiri ngoshandiswa mwari zvavaingoshandiswa vanhu kuold testament nekunew testament vana paul vana daniel is the same zvichiri ngoitikawo pandiri saka enda heaven nenzira three dzandataura idzodzo but two ndo dzandonyanya kushandisa yetransfiguration yakaitika two times first entry nesecond, ne second entry of heaven then pamwe pacho ndoyayo ma ekusplita kana kuti e, tinoswapa with the angelic yes a prophet madungwe is a married person ndine family but although zvangu handinyanyi kureleasa more information because according to the spiritual laws handibvumidzi kureleasa any information about me kuti anozonzi hani mukadzi wacho but iam a married person ndine mhuri uh, tutoriwo nevana eh, vakati wandei zvawo handikwanisi kuzotaura kuti vangani but im a married person im a responsible person ndotokusoro nefamily yangu ndotodii ndotodiwo im a married person so mai kumba pamunombodisappear mm. Eh, mai vanenge Baba vari kupi vanonzwisisa here the, the transformations which are happening in your life? ya chinoitika ndechekuti ini ndakaroorwa munhu anonzwisawo the spirit world munhu asinganzwisi the spirit world anenge achiti ah kuna zvinhu zvakadai akuti zvakati but muka let me explain matwo ways andati first entry yakanoti kaka one yekuti ndakaitwa transfiguration ndobva ndasheka panyika for about mahours ndobva ndadzoka mm. nesecond one then mamwe ese andoshandisa nde ndiripo panyika but ndisipo zvavana kuti kana ndisipo angelic yangu ndo inondirepresenta kureva kuti maduties angu ese anosara achitwa by the angelic then ndikasplita inini the spirit man inokwanisa enda kwese kana kuti se i can be here but the spirit man iri as far as uk ichiita zvairi kuita but inini the body nde ndiri pano saka the family hapana painoshayika Eh, hapana e, pekuti panonzi ndashayika kuti e, ndite my responsibility as a father kana kuti vakati todawo chingwa ndinenge ndiripo but the difference iripo ndeyekuti vanozvinzwisisa zvekuti kuheaven kunoendwa munhu anoshandiswa namwari munhu anoona mwari munhu anodai munhu anokwanisa kupuswa promotion by god to be in the heavenly army vanozvinzwisisa because munhu ari a spirit filted woman munhu ane mweya wamwari saka anozvinzwisisa saka ndakatorawo munhu kuti anozvinzwisisa kutiwo ndino operator sei because that's why muchiona mwaenda kufm mwaenda kupi because vanhu vanonzwanana that level ravo handitika that's why vari muchechi imwe chete because ukaona uchiuya kuchechi kwedu tiri kunzwanana handitika vanouya kuchechi kwedu ndi vanotinzwisisawo saka vatinofamba navo even my family nevaro vanhu vanotondinzwisisawo saka hazvimbotipi dambudziko but kana usiri wechechi yedu hazviti kuti utinzwisise nochiti haa hakuna zvinhu zvakadaro because ndosaka because machurches anosiyana because malevels emweya anosiyana vamwe vanodya mukaka vamwe vanodya mabhonzo as paul says in the bible kuti vamwe they've matured zvoti vakudya mabhonzo spiritually saka kura kuti eh, tine magrade 1 tine magrade ichi saka isusu chechi yedu tisu eh, magraduates chaiyo chaiyo saka mamwe machechi saka ukaona munhu achiti profet madungwe eh, zvauri kutaura hazvisizo ziva kuti igrade 1 saka chechi yedu tisu magraduate vanhu takabva like kunana, kunana uz handiti ka tisu ndakadzidza chaiko tataura zvemweya tisu maseniors acho because tinoshandiswa zvemhando yepamusoro saka vese magrade 1 mafomu 1 maecd anachiti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro saka ivo vanhu vekuti vakadzidza kusvika palevel rangu spiritually saka we understand each other but vasi variwo pasi pedu haa ah, they do not understand us okay, so talking of your church ichi mm. chenyu yakakura sei uyezve mataura kuti vanhu vese vanokunzwisisai vakaita icho chedu isusu zvedu we do not count about numbers much but uh, we are based in harare but people they travel umwe anobva bulawai ombouyawo saka azokwaniswa every sunday umwe anenge ari kuuk ye online yakanyanya kukura because tinobata the broader way munhu weshe ari the whole world anokwanisa kujoina tine ye online yeonline yakakura because munhu wese chero ari kubhindura chero ari kupi anokwanisa kuti everyday anenge achiona maupdates but yephysical iri based muharare iyi haikwanisi kuti number tingapa because depends nekuti zvavanoti kana iri conference tinoiplana inenge ine vanhu vakatowandisa because tine taunganisa vanhu vese vari kunze vachiuya then mamwe maminers saka zvongosiyana nekuti iconference here chi but vanhu tinawo but isusu eh, we are not eh, kana tichiverenga vanhu kuchechi kwedu hativerenge vanhu vaatenda isu tinoverenga the bible says pane vaviri kana vatatu vari kuita zvandinoda muzita rangu tinotaza kuti orit pakaita vanhu thousand vabhilivha kana kuti vari kuita zviri kudiwa namwari vangani vakaita even kana ten ndo yatinoti chechi yedu ndo vatinoverenga hativerenge munhu angouya kana kuchechi ngoti washanya kana kuzobatsirwa yanoti member tinotarisa mamembers ari kufamba loyalty with the vision so ivava havazonyanyi kuwanda vanenge maloyalties vanenge vari mashoma ende tine maservices avo futi emaloyalties tozoita yembombera saka zvine chingosiyaniswa siyaniswa saka vemaloyalties havazonyanyi kuwanda but vembombera haa vane vakawanda online futi yakawandisa
mm. So how do you relate with other prophets in Zimbabwe in terms of maybe imparting knowledge since mimi mune face to face encounter na Mwari? All right.
Uh, in always uh, I teach, I share what uh, I got or I need authorized by God kuti uh, vadzise zvakati. So we work with other other churches, tema churches wo kuti anonzi ma sister churches. Tinenge tichiwirana, tinosangana, tombotaura navo, we discuss Neni, ah, yes, I can say I'm a most highly favored prophet as my spiritual father, prophet Daniel of Old Testament, because it's a continuation from Daniel end time. So it's so part that not second coming of Jesus Christ. Second coming of Jesus Christ yakatanga na prophet Daniel. Revelation achizoipindira zvakare. Inobva ndazoitora saka ndapa third. Sezvakaita kuti Jesus Christ, then ma Christians, the Holy Spirit vachizoita continuation. kana sezvakaita another spirit inoti elijah elisha eh, john the baptist inonzi if you believe john the baptist was the elijah to come so ndo zvatinoita saka isusu yedu inopartner with daniel from daniel john the revelator prophet madungwe saka ndo zvinoita kuti highly favored because akatanga daniel was highly favored so daniel aingosheya kuti ndakazoonawo zvakati nezvakati achitaura zvinhu zviri deeper saka chero neni because that calling is the same calling aona daniel of old testament aona prophet madungwe aona prophet madungwe aona daniel saka that's why ndiri very complicated daniel aiona zvinhu zvekuti even mubible ndozvinhu zviri very complicated saka even chero neni even revelation ndozvinhu macomplicated books saka even prophet madumwe saka those three maparts they are very complicated saka tinosheya sezvaita the book of revelation nethe book of daniel kuti anotraya kutsanangura zvaari kuona ndakazoona zvakati ndikazoona zvakati ndikazoona zvakati ndikaona heaven yakavhurika saka tinotraya kutsanangura pamaplatforms edu even vamwe tichimiitawo e, vamwe havatinzwisisi vamwe vanotinzwisisa but we are sharing our knowledge even eh, zvimwe zvavasingatozoitozationa kuti pamuri kuti zvakati zvakati apa zviri kureva zvakati zvakati kana kuti heaven has said this god has said this direct message tine vanhu vakawanda vatinosheya vatotodzidzisawo even vamwe vasingai kuchechi kwedu vatinongoraisawo kuti vazivewo e, zviri more deeper than the bible even zvimwe zvinhu zvinodarika the bible Okay, so tichitarisa ne the current situation yekuti around the world there is of profits mm. and the, some of them vanozoita tunyaya nyaya tunobuda following your page recently makaposta pa um, page penyu mukati maamudenga mukaona TB Joshua vari kunzvimbo yavari mungatitsanangurire kuti makaona vari kupi uye chii chanchi Alright, eh, chekutanga ndoziva kuti vanhu pane pane mafake accounts vanhu havazivi eh, pane yenzi eh, i went to see prophet tb joshua i never said that thats fake account inini mm, yes i can meet anyone i want because paradise iri mthird heaven but pakaitika nyaya yatb after the documentary ini chandakangotaura ndakataura kuti because mwari pakaitika nyaya god go backs to his word mwari vanozvita muranda weshoko ravo saka e, paitika nyaya yekuti pakaita maallegations pakati zvakati zvakati yes we had a meeting e, tikaita meeting in heaven tichibvunzawo kuti munoti kudii but mwari vanokupindura chinhu wani ngoti there is no one who is perfect even i wrote it in the, in the bible there is no one who is perfect saka a human being can done everything ndobva tavhuriwa maverses atakavhurirwa kunzi jehu was my servant ndakamutuma kuuraya jezebel akaita the mission but haana kusiya mabasa ake ekunamata zvifananidzo which means akaita mission but akaitawo zvaanoita saka physical works nemabasa e, nemaspiritual works hazvisanganiswe saka munhu akagona physical work even akanzi ane zvaakaita physical work haana mhosva pamberi pamwari because akagona basa sezvinoita presidential pardon kana kuti automatic heavenly entry automatic evely entry ukaisa mota kubasa ramwari ikashandira basa ramwari ino ireza mabasa ako ese saka spiritual world eh, spiritual works ino ireza physical works saka according to god anonzi haana mhosva because it was clear kuti hapana mhosva because eh, nemabasa akaitira mwari ese aya anonzi hapana kana saka it was blank which means he is perfect before god saka even wakazviita even usina kuzviita anenge achingonzi ari clean saka isu tinoti eh, so he is a man of god allegations remains allegation kana vane the truth vanokuenda kakoti zvonopurovhiwa hapana munhu kana zvisina koti mukati hatifi tegamuchira zvakadaro because its not the holy spirit dai zvakaitwa by the holy spirit oti its the truth because the court ndoinopa kuti yes maallegations they are true because munhu akanokuisa maallegations ake kuti izvoti hakuna this allegation saka tb is a clean man munhu aishandira mwari munhu aishandiswa namwari but mabasa ayaya vanhu vari ngomupomera pomerawo zvavo kana pane anoiti akazviti aiwa ngakundi anoprova kuti ndizvo here but isusu tiri kuti hakuna zvo zvakadaro those are just lies even the nigerian president akati hakuna zvo zvakadaro they're just lied wada e, because chakaitika ndechokuti E, vakatsvaka munhu anonyanya kuzikamwa spiritual e, ane vanhu vakawanda kana kuti anonyanya kubhilivha kana kuti akanyanya kushandiswa namwari zvakanyanya kuti iyeye munhu akatanishika tese tatanishika bcause vanhu vanenge kunzi afundisi ah, vari kuita zvemasmall house mumachechi zvazodai zvazodai saka so that vanhu vasabhilivha ndo the mystery behind that documentary satan ari kurwisa saka anotsvaka vanhu vemanyuzi vavota zvemadocumentary zvavo vachingonyora nyora vachingotaura bcause tikataisa vanhu vakawandisa paipa nyozoona kuti ah, even tb joshua wacho nezvaanga arika vamwe vanhu is not his type zvokuti ungatozonzi avinga this type because ukaona a prophet uchinzi eh, avinga munhu at least pane imwe yaunoona kuti haazvesho wanongobhilivha kuti haane type womaitiwo munhu wamwari eh, itemptation yeah, a righteous man four seven times and wake, wake, wake up seven times saka anoona kutozviita futi munhu wamwari but it does not disqualify him to be eh, kunzi asiri munhu wamwari solomon akatora Solomon anga ane 700 macocabites chinonzi macocabites zvife handiti 700 but he was a friend of God ndiye akavakira chechi saka even kana akatozviita tibi akuna kumwari azvinakana basa rese because Solomon akatora nezvifeve chaizvo chaizvo handiti ka eh, but pani panozongotarisa zvimwe zvokuda just eh, unongotarisa wega ngoona kuti ah, nezvazvine munhu mari dzadzina tibi ah, pane umwe anyazoona kuti ah, varume chero kunozonziwo munhu azongodawo unozoona kuti zvimwe zvangu azvingotaura ungotsvakonews chi because vanhu vanachira why vasina kuita documentary rekueurope kueurope hakuna machechere but vari kuda kuafrica saka africa tiri kutirai kudzikisirwa dzikisirwa kunzi hey, kuafrica muri kudai vafundisi ndimusiri vafundisi ko ikoko havane zvavari kuita nekuti una maskandal haana zvakamboita tb because he was a man of god kana akazviita futi hazvina basa because a righteous man falls and wake up seven times saka anongoregerwa david akatora mukadzi wemunhu mwari vakasvika vakati wakaregere kundikumbira david ndimwari wataura nadavid kuti wakaregere kundikumbira handiti mukadzi wemunhu saka kurati mwari vakati david dai ukandikumbira ndaikuitira plan handiti kuti utore mukadzi wemunhu iyeye kurati mwari sapotse mo basa rake noti haa zvimwe zvese hazvana basa zvava nepresidential pardon chero kanzi wakauraya vanhu va20 president akati uda tiubuda hazvana basa rese saka zvemabasa hazvina basa tipindi denga e, ne, nemabasa but ndinopinda nenyasha dzamwari saka nyasha dzinongoti muranda wavo saka tibize eseven of god regai tiri vanhu vanoda kutanisha africa vanoda kutanisha christianity kuti musatenda vafundisi venyu that man he was used at kwanisa kuwana maprofits akaita sana tb joshua ari very humble anoshandiswa namwari zvakaita sezviya pageneration yedu maybe tingatomuisa in the class of william aro branham the late us pro, uh, prophet but ivo vanoda kutanisha vekwedu ko vekwavo ngavanotsvaka kavana vana william aron branham kuti ivo ti 50 50 munoida akashandiswa zvakanaka kuafrica ndiada kutanishwa even munoti now maprophets vese vamuri kuona they are prophets of god isusu anaani atingaziva nemi nemazita but they are prophets